um va nga ha holeriwi lomuya makaya kambe wu ni le ku nyikeni swivangelo swa ku um xin'wana xa koho i timhaka ta letiya ta ku ri timovha letiya ti khomiwa nkuzi swesweswa kutani se swi endla leswaku um swi durha ku va va nyikiwa timali letiya se kambe vona va nge he-e mudende a wu vuyi kaya um swin'wana swa leswi swi nge le ku vulavuriweni um muyingiseri wa munghana lonene fm makomba ndlela ka ha ri na hoyihoyi yikulu loko swi ta ka timhaka ta um leswi nge le ku endlekeni ka ku tengiwa ka nandzu wa senzo meyiwa eh ku na swivulavula swo tala leswi nga le ku endlekeni laha na ku pfumela ku na we u na n'wangulo ko ka timhaka to toleto eh ka eh, hi ndlela yeleyo va african national congress ve ri khale ka president thabo mbeki ta va ri un'wana wa lava va nga ta va va kha va eh va gangisela tivote eh ka loko va kha va langutane na nhlawulo lowu hi nga langutana na wona wa siku ra makume mbirhi nkaye n'hweti leya ya mudyaxihi xivutiso i ku va ha swi tsundzuka ku vete yini hi 2007 ke kumbe hi 2008 ke eh loko va ze va hetelela ku fika xiyimo xexo xa ku va a va nga ha vi president wa tiko leri ke kambe ke hi ta va hi kha hi bula na vona va anc eh hi hafu ku bele awara liya ya khume eh ya khume n- eh, mbirhi sweswinyana ku nga ri khale handle ka sweswo mi yingisela munghana lona fm va mi ta tsundzuka ku nongonoko lowu hi nga tshama hi va na wona laha muyingiseri a kha a hehla leswaku um ku na tliliniki yin'wana yi nge le ku hundziseriweni kun'wani adam fres um eh, ta bula na gumede ku nga mukhanselara wa ndhawu liya hi loyi hi nga n'wi lava hi siku lero leriya ivi hi tlhe hi bula na mac sasekani mandzini hi ta twa ku um tliliniki leyi va vulavulaka hi yoho va vula ku yi lava ku ya va koho

na koho u hetelela loko u kandziyisa rito u tiyisisa leswaku laha u nga koho um eh, ku twala we ntsene eh, loko ku kandziyisa rito roro lero naswona rito ra n'wina ri ku tlhamutlhamunyana mi vulavula mi twala na swo um nkandziyiso wa n'wina wu nga hundzi minete hi ta kota ku twa ku um n'wangulo wa n'wina mi khome tiye timhaka hi ndlela yeleyo kasi ke sweswo mi nga hi bela na riqingho ka 0860 002 543 na n'wina ku ya afrika wa vulavula ka munghana lonene fm makomba ndlela hi ka hi ri rito e, e, hi ndlela yeleyo ka wehe masiku hinkwawo masiku ni minkarhi hi ta tshama hi kha hi ku byela ku hina na wena hi endla laha munghana lonene fm u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene fm kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM, makombandlela.
Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. hi laha hi nga koma yingiselo munghana lona fm wo sungula muyingiseri hi loyi nhleka
Hi good problem njhani? hi pfukeli papa minjhani Bukeni byo ta i khale karhi i langhela la moyeni ni vilela hi vakhegula lava ngo xanisiwa mfumo lowu nga koho lowu Butphethe mwana Butphethe namuntlha loko hi languta vakhegula va tsemeriwe swigon'wani ku swi nga ha ti makaya namuntlha va pfaleriwa tiposo ku va nga ha yi tiposweni hi ha fola na vakhegula a tibanke va nga ta za va wa va karhi va tsandzeka hi lavantshwa ku hi xevisa a banke hi swo mara swi swi endlaku hi mfumo lowu wa hina na o mi muntshwa n'we
me ni muntshwa butpet oh, oh okay okay kambe kambe xiphiqo xa n'wina i yini mi nga vutisi xivutiso n'wina tana na tlhelo ra n'we ra mhaka a ni ya ku na loyi a nga ta mi hlamula laha n'wina mi tana na mhaka ya n'we mi ri yin'we me ni ri mfumo lowa ANC a hi kombela ku va vuyisa swigon'wana va ta hola kahle vakhegula ku khreteka mintirho sweswi a ni a ku xavisiwa tihuku mihlata mo tibanana a hi swi tiva ku hi ta dya loko va vuya vakokwani sweswi a swa ha ri kona swilo sweswo ti-business ta vanhu ti lahlekile no mintirho ya vanhu yi lahlekile a va yi tirha mudendeni mara va ri va ta hendzela mintirho va karhi va tsemelela mintirho liya va karhi va va pfalapfala tiposo na vanhu lava phela a vo tirha leyi kahle kahle n'wina mi vilerisa hi ku mabindzu ya ya ya le ya ya fini mi n'wamabindzu na n'wina ne
e a ni leswi leswi mi nga swi nyika xikombiso swa ku xava va nga swi xava na kolomu va dirowa koho a bangi um va nga swi xava ben store loko ri ku hi le giyani va nga swi xava kwalaha zanini loko ri ku hi le zanini sweswo sweswo
ku na vakhegula ne lava fambaka hi ti-wheelchair vakhegula ne lava rilaka hi milenge masiku lama vatukulu va masiku lama ne i va lava ku loko i va rhuma a bangini ku famba ma drawela mali loko va vuya va vuya va dyondze mafole lama byala ka ha ri na vatukulu va straight va onhakile mhaka va pfumeliwa ANC va na ti-right hinkwato vakhegula vanhu va dlaweriwa yini a va vuyiseriwe swimovhana leswi ta va holela malayinini ni ya matweni papa ni ya matweni um eh, lexi ni nga xi twiseki i ku hikokwalaho ka yini milangi ku vulavulela vakhegulu lava leswi va va khala bya ke a ni na vona va va ri ko eh kambe yona yi na matlhelo yo hambanahambana loko mutukulu a za a nga kurisiwi kahle a nga kurisiwi kahle hi mani i mani a nga kurisiwi phela hina hi kurisaka vana va hina se loko vana va hina va nga kulanga kahle se i mfumo ayi kuti mingisi ra mina 0860002543 na wu vona un'wana mingisi ri loyi kambe ke ni ta ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka afrika wa vulavula ayi ali ku le ku humeni xiviko sweswiwani um lexiya xi khumbaku um ku ku- ku hundza emisaveni ka vana lavaya va nga hundza e- e- ethavheni liya ya le enyoveni a ni- e, na, na, na swi twisisa ni ri lana vona lava nga lahlekeriwa hi vana kambe minkama yin'wana hi fanele hi languta na ku loko hi kombetela tintiho hina letin'wana ti hi kombetele yini hi ku na vatswari lava nge le ku tirheni hi matimba ku vona onge ti um mfumo hi wowu nga na nandzu ka mhaka liya kambe xivutiso ku ta ku okay mfumo wu nyike munhu license i va nga yi landzeleli ya Kambe n'wina tanihi mutswari mi le ku endleni ka yini ku kurisa n'wana wa n'wina? Loko n'wana wa n'wina a ze a a ri na malembe ya khume-mune, mi nga swi tivi no yi le kwihi na n'we mi tlela byi khoma kwala mi nga kona, mi va mi kha mi ku yini? I mfumo. Ya, na a a rese i mani twa n'wa mi ngi loyi nhleka. Hi papa minjhani? Papa mina hi pfukeli n'wina minjhani? Hi pfukeli mani. A khensa swinene yi loko mi hi bela riqingho mi ri yini n'we? eh, ni lava vulavula hi timhaka ta le ta timovha leti a ti hamba ti ta switandi ti ta dyondzisa vakokwani ya eh, timovha leti a mina hi ku fana ka mina a ti pfuna ngopfu swinene ngopfu mm. hikuva vakokwani a va kota ku hatla va hakela na swibukwani swa vona swa ti-funeral cover or swiso swa ti-funeral insurance ma vona hi karhi na mali ya vona a va vuya na yona yi kha yi nga xoti yi heleri kahle kha va swi tiva ku va tirhisa mali yo karhi leyi n'wana va ti kotela ku tivela na yona masiku sa papa se ka nkarhi wa sweswi va ya madorobeni va heta mali ku khandziya lo va na yona ya kha yi xota swichinani leswi tlhesi va charger timali tin'wanyana va nga swi twisisiki ma vo swaku eh, eh, eh, swichinani swi swi va charger timali ha swa humele tixopo tin'wana ve ri hi fanele rhanga u teka u ta kota ku denda se ma swi vona ku va le ku luzinga ngopfu ni twa mi ku swinchinani a no vula swichinani na tixopo i swi swimbirhi kahle kahle vulavulani kahle mi ri yini i xopo yi yi yi nge ri fanele sungula hake i xava ya ku na tixopo to ni nga ma vuli mavito ma to tixopo tin'wanyana ma vona kasi a va lava ku ya xava kwihi kasi vona
a ni loko va denda lweni ya magon'weni a va kota ku va denda loko va heta ku denda va tikhomela mali ya vona va hakela swilo swa vona hi nkarhi eh. se leyi va fa va rhanga va va va va swapa va va tlhe va tekeriwa yin'wana mali yaleyo va ngo va rhanga va xava ivi loko va huma laha va tlhe va khandziya ti-transport va vuyela makaya masiku ene vulaka swona swi swi bihile ku va va xava edorobeni swantswa va xava kaya kwele ka mizilela hi swo vulaka swona
a yi kona a swi bihangi na loko va hete swigon'wana va swi kumela siku na nkarhi va kota ku ya tixope va ti xavele leswi va swi lavaka ah. eh. kambe kambe mi ri yini hi mfumo lowu hi swivangelo leswi va va ndyawulo futhi hi nga zi ku mfumo va ndyawulo va va swi nyikaku swa ku swa durha ku hangalasa mali liya swa va tshama va khomiwe nkuzi vanhu lava va va va va hangalasaka timali letiya kun'wana va tsandzeka lava va tirhaka vukorhokeri bya muxaka wolowo mi ri yini sweswo
ya swona na swi vona mara ka nkarhi lowu a swi nga talangi swi humelela va ta thayita security tanihiloko nkarhi lowu a swi ri xiswona mm, mm. e eh, hi ta va tight security ya vona tanihileswi a swi ri xiswona hikuva a swi tiva ku hi siku hi holela matiko ma fifteen ma twenty va ta va sure va tirhisa nkarhi mm. tanihi leswi va swi endlisa xiswona nkarhi lowuya a ku nga na problem and se mi laha swi tlherisiwa hi ku se swi herile phela se swa tiveka ku eh n'hweti leya ya march leyi a ni yi herile n'hweti leya nyenyankulu se swi herile se mi lava va tlhelela vona mfumo va tlhelela kwale ka ku holela va vakokwani kolomu ya switandini swa vona va hola kona ya swi nga pfuna ngopfu swinene ngopfu va va va kheriseli van'wana vakokwani va va swi koti ku famba fa va hayara movha yi va khandziyisa yi va yisa dorobeni wa charge ma vona petiroli yi njhani va va hakela timali to tala why va nga why va nga rhumi vana va vona vakokwani lava phela vana vana vakokwani lava vana vatukulu hi eh, hambaneni ku hi kurisiwe njhani mimitini yin'wanyana eh, eh, mi kurisiwe njhani hi mani a hi vona va lava kokwani va nga mi kurisi hi vo va nga hi kurisa mm. van'wanyana va cinca vanhu va endla swo swo swo huma ndleleni swa ku va tirhisa timali ta va nga fanelanga va ti tirhisa e e kambe mara va kurisiwe hi mani vana lava a va kurisiwangi hi vana va lava va khurukaka sweswi hi vona hi vona hi kurile e se a hi hakelo a hi a vo tshovela leswi va va ku kumbexani a ni tivi ti va ni twa n'wana kumbexani ni tlhontlhe un'wana na sito un'wana ta kwata ni khensile boti wa mina hlayisekana hi swona va va vulavula na nhlahla apostle ka le ka hlengani ka nsimu inkomu nhlahla i fambise sesi nhlahla hina laha nongonoko wa hina nhlahla a xikongomelo nkulu a ha ku imani vito we ri kwiha minkarhi yo tala hi tale ku vona a ni ri swibihi lo vula wena a hina hi tale ku a hina hina hi swi a hi swi khutazi sweswo swa ku vanhu va nga hava ka ku hi mika hayi kambe hambiswiritano 0860002543 a hi kambeni ku hi ri na un'wana um na hi avilerisiwaka hi leswi um va anc va hi rhumelele tatana joe maswanganyi ku hi ta bula na vona ku va fike njhani ka ku va va ya vitana khale ka president ku va a tlhaya va yeya va gangiselaka u tivhoti va fambise ku yini hi ku a swi twala ku ri na maveriveri hi la ku ta vhe hi va twa ku a ma ri koho himpela maveriveri yo veri a va ti ngheni ke eh kambe sweswi a hi wena ku angula ku yini ka tete u nga khoma tona i makumemberi ntlhanu tshumene a thintsani ku bela wara ya khumemberi nhleka nhlekani buti wethu buti wa mina mi pfukeni hi pfukile nga wona a hi pfukela khensa swinene ku mi bela riqingho buti wa mina n'wina mi ri yini eh eh leswo dumazele ku lula ka n'wina swi na nchumu eh buti tete a hi khomeni lani eh E timhaka ta ku midende ku famba u ya switandini a swi pfuna too much leswi a swi pfuna ngopfu vanhu vo tala ku na vanhu vo tala swibini va bindani swi yime in botpet a va hanyi vanhu a va kota ku hanya va xavisa hambi ku ri vona vakokwana loko ni va yimelela hi matlhelo hinkwawo ne ya eh a a- a swi laveki ku vakokwana ku va kuma tipheyi va famba nkarhi wo leha botpet loko yi nghena futhi hala ka leswa ti-atm vakokwana a va xi tivi xilungu va tolovele ku va fika va fola layini va nyika mali ya vona yi herini va yi- va yi tirhisa but eh, swa ku ya dorobeni va ta ya hi nkarhi wa vona a yi fane yi vuya a ku ri na timhaka ta mudende a ku ri na Sunday. a ku ri na nkama wun'wana loko ka ku ka ku khutaziwa vanhu ku va tirhisa swa tibangi a ku a ku pfuke mhaka ya ku he timali leti a va fa va kuma ka tixota lava va holelaka va va va va va va pfa va va kanganyisa kwele loko va kha va va holela va ematshan'weni ya ku va va nyika ntlhanu wa makume va va nyika makume anharhu sweswi leswaku taniya se swi nga swi nga va hmm. swi ri ntiyiso swi nga ri ntiyiso bospeta a ni mali ya loko yi huma va swi tiva ku va holela vanhu va nga ni ndhawini yo karhi hmm. and yi fanele yi hlayiwa se loko ku ri ku va fika va yi rhoba swi kuma ku na lava va yi rhobiwa kusuka kwele ndzeni yi hlayiwa yi va extra mali leyi e se mara a ni kambe lexi mhaka ni lava ku fikisa yona yaleyo ya ku phela loko ze hi fika ka gondo leri ra ku va teka xiboho xa muxaka lowu ku va kha ku ringetiwa ku lwisaniwa na timhaka ta eh ta ku kumbexani ku ringetiwa ku hungutiwa vukungundwani byi byi nga hetelaka byi va kona vukungundzwani va nge byi heti botset loko va lava ku hunguta swikungundzwana a va tirhisi milawu a va cinci milawu milawu ya tiko a yi cinci swilo swi ta kota ku lungha botset hi ku mimovha leti a tshama ti ri na maphorisa khale na khale swi ta swi ta tsandza kwihi na sweswi ti famba ti ri na maphorisa tanihi ma-security na maphorisa kun'wana na kun'wana mo ti famba kona a ti rhangela hi maphorisa na ma-security se swi ta tsandza kwihi sweswo wakawa hitwa nkulukumba ncindani ni themba ta valava va ndhawu leyi timhaka leti ta ta no a va nhluvukiso wa endlisa IT. leswi botfet a Va yi hi vuyi byela. mudende yi vuyela makaya vakhegulu va kota ku kuma mali ya vona kusuhana swi swi olova swilo na metweli bota mina dankie 0860002543 eh tatana ntindani makhama va twa ve ri homework ve ri eh a hi va laveni hi ta va twa ku ve nge hi tlheleli na eh kambe eh khale khale vana va famba hi swikochikara eh, hi nge vuli ku ha tlhela ka swikoci kara eh hi nkarhi lowu a swi nga vuli ku sweswiwani hi nkarhi lowu se hi famba ya timovha eh eh kumbexana sweswi ve le ku ringeteni ku antswisa timhaka ta thekinoloji va ku kundlela ku swi ta kota ku olovisela vaaki va vakokwana kasi kasi vakokwana lava mi vulavulaka hi vona i vo vakokwana wa rini eh, hi ku swi vuye swi swi vuye swi cinca ngopfu se ku sungula ku dyondziwa swikolo ka ha ri vakokwana va lavaya na sweswi phela vakokwani sweswi hi hina ayo man siku ey mara okay Va- vakokwani kumbexana i vanhu va va va- va 70s 60s na va 50s a va nga dyondzi xikolo vanhu lava a ni vula ku ku tele vahi ka valava ku tele vo ka va nga dyondzangi ku tele lava va nga dyondza i yin'wana njhekanjhekisano wa siku rin'wana ne a hi amukeleni un'wana hi loyi hleka
Hi, Kalanga Mjani. Hi pfukile boti minyani wena. Hi pfukile uh, mina mukansla Binoni. Inkomo papa.
Nkomo ku angula ka le ya mudende. Na swi twisisa leswi uh, eh lava nga fona vo tala va ri la ku hi swa ku ri mudende a yi vuyeli kaya hikuva eh informal sector yi le ku hluphekeni mm. va lava va xavisela tibanana hi loko va kombisini na swin'wana na swin'wana a va kota ku kuma xo karhi mara mm. na lowa nhlayiseko ya mali sweswi vugevenga byi le henhla ngopfu loko mo languta vanhu va khomiwa nkuzi va tekeriwa mali ya switokofela hambi ku ri mali ya ku lovola a ka ha lovoriwi hi cash masiku lama vo teka yitsongo va famba na yona then leyin'wana yi ta transferiwa for vuhlayiseki so a fanelaka post office swi nga susiwangi ku ti-community ta ku tala ti na yo post office a ni se tiposo a ni na to tiposo se ti le ku pfariweni to tala
e hi leswi hi vulaka so mhaka ya ku munhu ta famba vakokwana va ta famba va va va va va ya dzanini va kuma mudende eish mm. ma xi ma, ma xi vona xi phensa phensa lowu nga koho lani ende vakokwana va koti na ku tifambela mm. ende ni, ni la ku hambana na n'wina ka ku miri va kurisiwe njhani he kalanga a hi timhaka ta ku kurisiwa mm. munhu u kurisiwa kahle hi nawu vana va vafundhisi va hundzuka swigevenga a hi timhaka ta ku mutswari i mhaka yihi okay i mhaka yini no i mhaka ya munhu munhu i teka vuhlamuleri munhu i teka leswi he khalanga i vanhu vangani va nga yisiwa swikolweni va tshika va tiyisa dya ku tinwela mabyala kumbe hi teka xikombiso ku na ku na um ward councela yin'wana yi hala nkomazi hala va ya e f f va ri i mafia fane mfana loyi i teka mali ya yehe a hakelela vakokwani ti-taxi tinharhu n'hweti yin'wana na yin'wana va ya mudendeni so ti-ward councilor ta hinkwako na ti-councilor leti ta kwala afrika-dzonga a va endli tano if va lava ku tirhela tiko oh se se ma se mi cince gere la se se mi le ku no no no vula se mi le ku mi le ku yini ni vula ku se mi le ku yini hala ya ka ka
swi ta pfuna hi ndlela yaleyo no kombisa ku a hi endleni tano ku tirhela tiko hi swona sweswo mm. ene tihi swi mhaka i miehleketo yin'wana leyi kumbexani eh va lava nga le ku tirheleni tiko va nga tshika ku va yi langutini hi mhaka yo yeleyo ni khenseli buti wa mina ni inkomu inkomu khalati In- inkomu makuva va ya khensa swinene ina hi endlela sweswi loko hi vulavula swin'wana la moyeni hi ndlela ya ku mi tlhontlha mi hetelela mi tana tlhelo ri ri kumbexani ku- hi hi ri nga kota ku hi pfuna ku ya mahlweni kambe mahungu ya awara yan'we ya ta yimise ku yini Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula! Ni yi vonini video liya ya va mhani lavaya va nga ku va nga ku a ni tivi ku vo vo strike kumbe va endla va endla yini va nga mbalangi big party mina ni twela vana va hina ngopfu vusiwana loko ni ri mhani ni te tani ni ri na vana loko ni ya hluvula exitarateni hi ndlela liya laha ku nga tala vanhu loko video liya yi ya vona hi n'wana wa mina kumbe yi ya vona hi vanghani va ye loko va n'wi komba yoho i fanele a titwa njhani vana vo tala sweswi budi va le ku tshikeni ka xikolo hi mhaka ku va va hlekiwa hi vana van'wanyani hi mhaka leswi hina vatswari hi swi endlaku kaya kambe kambe kambe van'wana ta ku a va lo khunguvanyeka kun'wana ta ku a lava ku komba ku ve le hansi ka ntshikelelo wo fika kwihi swilo leswi va swi rilelaku swi khumba vutomi bya vona vutheta hi ku hluvula ni sala ni nga mbalangi mara mi yi vone kahle video liya yani heyi va va nga ni ba va ni dlaya kaya loko vo twa ku ni yi vonile a ndzaku ni yi vona mina no twa vanhu va kha va vulavula hi yona hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi afrika wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka afrika wa vulavula
hi le ka munghana lone fm makomba ndlela nongonoko ya afrika wa vulavula hi ka ya ku tisala wona twi kusuhana ne studio 4a apolokwane khensile mixo justice mashimzi na mahungu ya misava ya awara ya tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya khumenharhu kwala ka munghana lone fm xirho xa eh, nec ya vandla ra african national congress tatana joe maswanganyi hi vo hi lava ku bula na vona laha va bula na hina laha hikokwalaho ka ku va va african national congress va tivisile ku voho eh, va humese rin'wana tlhari leri ri nga ta va ri kha ri ya mahlweni eh, ri va gangisela ti-vote va fike njhani laha a hi avamukeleni tatana maswanganyi hi twa ku va ri yini tatana maswanganyi khensiri swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina nhlekani lowu i nhlekani
nhlekani mlobyi va yingiseri va munghana a khensa swinene mani um tanihi african national congress mi humese tsalwa laha ra ku kombisa ku um khale ka president um thabo mbeki i van'wani va lava mi nga ta va kha va tirhisa ku gangisela ti-vote tanihi vandla mi fike njhani laha
um inkomo khalanga um president mbeki i munhu loyi a nga bebuliwa a tlhela a kulela ka anc a rhangela anc ka swiyimo swo hambanahambana ka m k um eh, a va president ya tiko a va president ya anc so vo vona vona president mbeki swi fanerile tanihi murhangeri wa anc ku va va tlakuka hi voxe hi vutswatsi va rhangela mavuthu ku ri nhlangano lowu va nga kulela ka wona na vatswari va vona va nga wu leader wu tama wa ha ya mahlweni wu fambisa tiko leriwani ku ri wu tisa vutomi byo antswa evanhwini so hi leswi nga hi swona president beki a va zangi va nga huma va ya kun'wana vo va va ri pensionini mara loko pensional right yi twela yi ku se ni la ku huma hi nexe loko ku huma na vatswari hi voxe swa ku se swi tiki ngopfu um n'wana yi ta mama hi tlhela kambe xivutiso ku nga va ku vo lo titwela kumbe vo lo komberiwa hi ku a ku ri na swiviko swa ku onge ti tanihi vandla mi rhumele van'wana ku katsa na va um xandla xa president ku va va vulavula na vona ku va kota ku mi gangisela tivhoti

va vone swi fanerile tanihi loko va ri murhangeri wa ANC ku ri vona hi voxe va nghena aka mhaka ya ku gangisela tivhoti fa ka African National Congress so leswiya swin'wana swi nga hlayiwa maphepheni eh maphepha ma tsala hi fanele ma lava ku xavisa phela maphepha i business so loko ma nga tsali xitori lexi nga ta xavisa a ma nge xaviwi so a hi nchumu leswiya leswi swi nga swona

a Athlone Stadium a Cape Town president wa eh, Cosatu u ta va ri kona president wa ANC va ta va ri kona so hinkwavo varhangeri lava va vona swi fanerile ku ri a va endleni ku African National Congress yi gangiseriwa tivhoti yi kota ku vuyela ka mfumo eh, ti 29 ta May lava va nga va ku va ri phenxenini ku nga va ku ri yini xi nga ndla ku va vona swi fanerile ku va endla tani vona khale ka president thabo mbeki mi vona ongeti ku nga va ku ri yini lexi nga ndla ku va swi va susumeta ku nga ku ku, ku pfumela ku kumbexani n'we mi nga kona sweswi varhangeri mi nga va mi nga ri ku endleni ku kenela kumbe mi ri ku tsandzekeni kumbe njhani
mara marhavi lama khale ma ti hi wona ma tiyisaku lamantshwa hambi hi le ka family hambi hi le kwihi kwihi u fane mi twisisa ku lava va nga va kona before va fane va tshama va kha va mi rhangela hi ku va na experience va na ntokoto wun'wana lowu n'wina mi nga ri ku na wona a ku na nchumu sweswi xi chavisaka african national congress mbisi ku byeza namuntlha anc ya ha ku teka wadi kwalano ka e f f kwala a a a blood river a pulukwane ya ha ku wina wadi kwihi kwihi a a a- a northern cape a a a wu north west ni le kwihi so a ku na nchumu xi nga ku hi chaviseni hi le ku wineni ka tiwadi leswi kombaka ku vanhu va ha twisisa ku ri African National Congress hi yona yi nga tisa vutomi bya antswa sweswi na ti-load shedding ma ti vona se ti fambini um ta hungutekanini um ti-problem ta mati ministara um senze mchunu a ri kona kwala limpopo kusuka hi mvhulu ti le ku tsutsumeni na tona va va vona ku ku kumeka switshunxo eka timhaka toleto so president beki na van'wana van'wana va nga va va ri pensionini mara swi vulovi se va ri pensionini eh, eh, va nge swi koti ku va va jikajika va vulavula na vaswati kuloni na vanhu van'wana lava va va yingiselaka ku um nhlangano lowu mina ni nga tshama ni wu rhangela ka ha ri wona hi ku na van'wana vanhu va lava ku tshama va ka va misinterpreta president mbeki loko a vulavula aka tipulatifomo tin'wana va hmm. vona nga ku swa va suta a hi swona president mbeki i member ya a n c i lidara ya a n c ni kombela mi ni khomela mina tintsene um eh, tatana maswanganyi ta hetisela hi xivutiso lexaku kahle kahle ma ha yi tsundzuka 2007 um eh, ku ku ndleke yini loko mi ri la a a polokwane ku nga va ku ri swin'wana swa leswi ndlaku ku vanhu va kota ku vulavula sweswi va nge le ku vulavuleni swona ku 2007 leswi nga endleka la polokwane na namuntlha loko se va fanele va va un'wana wa lava va gangiselaka tivhoti mo ni khomela tani ni sungula ni hundza hi laha
la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mingisero munghana lona fm hina tatana joe maswanganyi kusuka ka african national congress tanihi xirho xa national executive committee ya vandla leriya se hi vo va nge le ku vulavuleni na hina nhlekani lowu eh kasi ke eh tatani maswanganyi khesili swinene loko va ni khomela riqingho ro rolero 2007 eh mi languta na loko ka tin'wana ta video un'wana wa muyingiseri wako ni rhumela video leyi a kombisa timhaka ta ku i video leyi ku tshahiwaku eh, khale ka president va nga heta lava vulavula ka yoho ku va kha va kombisa timhaka ta ta ku a swi va oloveli ku canvasa eh hi mhaka ya xiyimo lexi xa swilo leswi swi fambisaka xiswoho swilo swa muxaka wolowo kun'wana vanhu va va va nga ri ku interpreteni va va va kha va swi vona va va va kha va swi twa mi ri yini mhaka leyo
ee va nga va va swi vurile hi nkarhi walowuya a ni nkarhi lowuya wu yimbini mulobyi hi le ka un'wana sweswi karhi minkarhi ya cinca na tinguva ta cinca so hi nkarhi walowuya loko ku ri ku ri a ku ri na swin'wana president beka swi nga va tsakisanga swi kahle va swi vuli hi nomo ku tlula loko va vo kwata hi nga swi tivi ku va kwateliyi mara sweswi eh, president mbeki va ri mina ni la ku rhangela vandla leri ri nga ni kurisa ni ze ni va president ku ri wina hi ti-twenty nine ta may leswiya swa ku swa va two thousand and seven mloswi nineteen twelve um president leyo sungula a ku fane ku ve eh, sifako makhata mm. mara ku va na ti-contestation va heta va twanana ku ri no a ku ri president eh, eh, langale balele dubi eh, 1949 youth league yi ta na matsalatsala man'wana yi cinca president eh, loyi a ri kona hi nkarhi walowuya doctor eh, eh, eh, eh, cuma yi nghenisa doctor muroka a hi ro sungula ku va na ti-contestation eh, andzeni ka a n c so 2007 a ku nga rona lembe ro sungula ku ti-president to karhi ti ti yimisana hi ku a ni a ka vumbiwa ra ANC swi tsariwini ku membara xirho xin'wana na xin'wana xi na lunghelo ra ku va ri vhota na ku va ri vhotiwa so leswiya swa ku vanhu va ta tshama va ka va tlhelela le ka two thousand and seven vo la ku ta ku va vona nga ku swa va suta mara sweswiwani loko nkulu wa munhu a ku hi mina hi loyi ni yimaku hi nexe um va vulavula kahle na hi timhaka ta ti-election hikuva ni ma va twa van'wana ve ri ve ti-election letiwani ku ta va na virhobani na yini hinkwaswo ene swi mm. vulavuriwa hi vanhu vakulu a swi vi kahle swilo leswiya etindleveni ta tiko so loko sweswiwani munhu loyi a nga tshama a rhangela tiko um nine or ten years eh, kusuka 1994 va ri deputy president kusuka kona va va president ku fikela 208 i munhu loyi a nga na ntokoto wukulukumba ngopfu wa nhlangano na na na government so a hi va nyikeni space va kota ku va va canvasela a n c nakona kasi vanhu va vaviwa hi yini loko a n c rhwala varhangeri va yona yi ku tanani mi ta hi canvasela tivhoti ivi hi mpela na vona va pfumela hileswo ingaku vanhu va tsakisiwa hi loko va vona ku la ka anc ku ri na ti-tension tin'wani to karhi so sweswi a ta ha ri kona varhangeri hi lava va vuyini na ti-ward hi leti a ti lahlekini hi leti se ti le ti vuye le tshangeni
eyi a no ni mi twile vhiki leriwani ku sukusela ku hela ka vhiki tata lumaswanganya a hi ka hi vulavula um hi timhaka ta ku ta mpfumawu lowun'wana wu nga pfuta ku twala ko nge ti hi loko mi ri nhlengeletani ni ya n'we ivi van'wani va swi twa va swi vula va tlhela va swi hlamusela ku ongeti eh tanihi vandla president wa vandla va ri eh hina tanihi vateki va mahungu hi nga ha vuli nchumu xa leswi swi nga fambiki loko ku swi koho eh hi mhaka ya ku n'we tanihi vandla mi ta tirhana na hina hi swo va vulaka swo na swo tsala leriya kumbe mpfumawulo luwa wu ku vuriwaka ku wu pfutini n'wina mi ri ka tinhlengeletano ta koho mi swi twile leswi Khalanga mina ni lange ku va ka National Executive Committee kusuka 2017 ku ta fika sweswi ene ku ngo va ti-meeting timbirhi tinharhu ni nga kotangiki ku va ni ti-attenda hinkwato meeting lowu vanhu va wu vulaka a wu ri wa virtual a ni ri kona president hi ku ya hi hi hi agenda ya ya nhlangano wa hina va pfula nhlanga nhlengeletano va vulavula leswi va faneleke va kombisa nhlengeletano ku tiko ri ya hala organization ya hala a ni voni ku president ramaphosa munhu loyi a nga loyara hi profession a nga president a nga sukaku a intimidate or a threatena eh, eh, freedom ya expression ene laniwa ni vulavula hi media a ni swi twangi president meyi wa swi vulavula sweswo ene president ramaphosa a nge stupi so lowu a tshanda ti-media leti yena nga president ya tona a ni president ramaphosa yena a nga appointa board ya s a b c mm. u ta jika njhani a tlhela a vulavula ku biha hi yona board yaleyo so vo va vanhu loko ku ri ku na xin'wana xindodzi xi nga kona kwalayani a ku na problem ku na matirhelo yo karhi loko ku ri na swindodzi emaveleni hi ta vona ku hi tirha njhani na swona eh, kambe kambe mpfumawulo hi voho president va nga vula leswiya sweswi audio liya yi leswi yi vulaka swona awa va swi misinterpreta media wa criticiziwa ku fana na munhu un'wana na un'wana a ku na lexi xi nga criticiziwiki ku ri loko ku ri ku ri ku ri na marhipotelo yo karhi ma nga ri ku wona ku fana na vhiki leriya ri nga hela vanhu vo tshuka va tsala va ku ya president mbeki i boycotta ti-election va swi tsala hi phepha ra sunday a nga vulanga nchumu president mbeki so swi rhongo leswi swi nga tsariwa hi phepha leriya so media wu nga voni nga ku wona um a wu criticiziwi no loko wo ze wo fika ka xiyimo xexo wu ta onheka a wu pfumeli ku ri wu soriwa na wona laha swilo wu nga swi fambisiku kahle wu kota ku koreketa um timhaka ta wona mara president eh, ramaphosa a nge vuli ku ve media um swi nge te yini yini um leswi vanhu va swi vurisaka swona e hi nga ha eh, vulavuli ku hi nga ha vulavuli mi ta ni khomela ku nghena non'wini eh, tatani maswanganyi hi nga ha vulavuli ku hayi um a giyani ku ha mati loko ku ri ha mati hi ku loko ho vula sweswo swi vula ku a hi i negative reporting hayi a nge yendli president ramaphosa i khala ri kona la nga hlangana i rhangele ti-union a va secretary general a va deputy president sweswi a va deputy president a nge vuli marito malamo ko va vanhu vo ngo lava ku n'wi tshaha hi leswi va vonaku swi suta vona so hi nga n'wi vulavuleli ene mina loyiwani ni nga joe maswanganyi ni nga mm. membara ya national executive committee mm -hmm. a ni ri kona a ka nhlengeletano liya mi nga mi ya teka na na na na na verinci na roll call a nga vulangi swona swi leswi vanhu va swi vulaka a nge pfuki a intimidate media eh, president ramaphosa i munhu loyi a believaku a ka freedom of expression eh, a nge swi endli sweleswo so a hi tshikeni Leswiya vanhu va lava ku ku va hi humesa endleleni, va lava ku swo doja hi swona. Hi langutana na timhaka ta ku hi ti 29 ta May ku va na na ti-election leti ti nga free and fair, A_N_C yi vuya yi kota ku yisela vanhu vukorhokeli evanhwini swilo swi famba kahle. Timhaka ta SABC ha ti discuss-a hina a palamende, a ni SABC i ya government a hi ya private. Hi hi pasisa na vote. Mina ni chairperson ya finance ti ta ka komiti ya hina va ku SABC yi hava mali hi ndla yini va ku ha intervene hi teka mali kwihi hi teka mali laha na laha hi ndla leswi so loko president ene a maheteleleni swi va swi ya sayiniwa hi yena loko a nga yi lavi SABC a to tshama ku lava va ni yingiseli mo hi nga va niki na mali va collapse so hi nga ngheni aka swilo leswi swi humesaka vanhu aka xiporo xa leswi hi nga langutana na swona ku nga timhaka ta nhlawulo leti ti nga ta mani na mani ti nga ta vuyisela vutomi byo antswa evanhwini vulobyi hayi tatana mahlonga ni khensile swinene um nkarhi wa n'wina um mina na n'wina hi vulavula hi nomboro liya thirty mi va na siku lerinene
komu mlobyi na vayingiseli okay sweswo vikisi ro munghana lona fm makomba ndlela valava hi vatwa i tatana joe maswanganyi ku hetwe yini ni ta twa hi wena hi le ka 0860 002 543 Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. hi laha hi nga kona mingisiro mngenano fm 0860002543 nakona ku ya afrika wa vulavula hi ta bula hi mhaka leyi ku fika kwele ka hafu ku bile awara yan'we um loko se hi ta cinca gere hi khumba um timhaka letiya ti nga le adam frees um hi ndlela yaleyo um mec sasekani manzini va yime ku lunga ku bula na hina um na gumede ntshemba na yena ta va yime ku lunga ku bula na hina hi ta sungula hi bula na yena tanihi mukhanselara ivi kusuka kona mta- mukhanselara loyi i lo hehliwa kwala ka nongonoko walowu e hayi mhaka ya ku kumbexani e-e i hehliwe kwala ka nongonoko walowu um va ku i hundzise tliliniki ya kun'wana se hi yo mhaka hi ta hi ta tlhela hi bula na yena hi ndlela leyo 0860002543 nongonoko ya afrika wa vulavula ka munghana lonene fm makoma ndlela u nga tirhisa na twitter handle ya nongonoko at africa munghana i x handle kahlekahle ya nongonoko hi kota ku twa ku um n'wangulo wa wena wu ri yini timhaka hi teto e va ri e va african national congress va humese un'wana wa khale ka varhangeri va voko a ya va pfuna ku gangisela tivhotu ku nga khale ka president thabo mbeki n'wina mi ri yini um eh a hi ku timikisela munghana lona fm 0860002543 hi ndlela leyi swi ta endla leswaku eh ku hetelela ku va hi twa n'wangulo wa n'we hi ndlela yo yoleyo um va ri ku na tiwadi ti nge le ku vuyeni ka voho um tiwadi leti nge le ku vuyeni ka vona mi swi twile kwala mahungwini ka ku vulavuriwa hi wadi yin'wana ya la easixeku um eh, va nge um yin'wana ya tiwadi leti va ku tikumaka hi loko va kha va tshaha um toho tatana joe maswanganyi ku nga xirho xa eh, vandla ra african national congress kumbe xirho xa komiti ya ya yo- ya nec ya, ya vufambisi ya vandla ra african national congress hi ndlela yeleyo eh, mina na vona loko hi vulavula hi ri 30 va swi tiva ku ni vula yini a hi twaneni ku mikisa ro sungula u ri yini laha nhleka njekani butpek papa mi njhani hi pfukile munjhani hi pfukile buti wa mina khensa swi na loko mi bela riqingho mi ri yin'we hayi butpek eh, papa valavo va vhikavhika mani mati va mi vutise xivutiso xa kahle ku heteleleni ku mhaka ya ya le giyani ku ku ha mati swi nga ha vulavuriwi anc na thirty years yi kha yi rhula butpek a ku na xilo lexi va endlelaku xona a xi kona yo va ku kambe kambe kambe loko na n'wina mi vona swi ri kahle leswi mi swi vurisaka swona loko mi ku a ku na lexi va hi endlelaka xo n'wina na mani pa okay hi mina na muganga wa hina na na na province ya hina muganga wa n'wina hi wihi hi ta kota ku vhe hi swi tiva ku hi swihi leswi va nga mi ndleleki muganga wa n'wina hi Ah, wihi muganga wa mina yi julusburg a va mi ndleli yini Ai, vutswete swi tele Ku- ku- i ku ri a service delivery ku hava hi khuleriwa pato ntsena loko ku ri na nkosi Mm. sweswi ku na pato rin'wana ro huma a a la a make plaza Eh. a ri nga endliwa a ri endliwe ku ri tar road sweswi Eh. ri hundze ku gravele ku ya fika ejulusburg kambe a ri A hi na endliwi patu. o- o- a ri endliwile a swona a ri endliwile eh ene nkama luwa a ra ha ri kahle a mi tsakile a swa a ri zangi ri va kahle eh a ri ro vhe ri ndliwa ri nga ri kahle a ri zangi ri va kahle mataku ze ni vula leswi yini i mhaka ya sweswa ku mi nge vuli mi ku eh va na malembe ya 30 a va nga endleli nchumu swi ku taniya eh mi nga vula ku kumbexani swin'wana swi nga va swi nga fambangi kahle ku fana na sweswi pato ri ndliwile a ri ndliwile eh mi kuma ku mi nge vuli mi ku i ANC a yi nga ri ndlangi kahle hikuva a na hi nge swi tivi ku hi yona anc kumbe vatirhi lava va tirhaka ku endla pato reriya va wela ka anc kumbe va weli ka anc hi nge swi tivi okay mm. kambe vapasisi va pato va huma kwihi ka mfumo mfumo then i a why va nga hi landzelerisangi ku pato leri swi te njhani ku ri va ri pasisiwa kambe ri nga ri nga vangi na na na mm. na the the mm. correct outcome yeah no na me na me na me va nga nhlamulo ehenhla ka sweswo mm. na ri vona patu leri mi vulaka rona ANC va nga tlangi va nga tlangi hi vanhu mani va nga tlangi hi vanhu shema i khale kambe phela phela wun'wani wun'wani ma swi twa ku a ni vulavuleli ANC kambe wun'wani mi nga kuma a ku um mina ka hina ku na yindlu mi swi vona ivi a twa n'wina muka muku hayi ANC mfumo lowa ANC a wu ni ndlela nchumu ka vo ku na yindlu Eh, leya ku- leya ku ri hava ka vona mi hlamusela kahle bootpad mina loko ni kula kaya 1998 ku ze ku batilwa ku ri na tihomu timbirhi ta byasi Mm. ku tsarisiwa yindlo but yi nga yi ta yi ta akiwi kona exitandini xa ka hina mara va ku yi humile yi ya akiwa mutini wun'wana ma swi vona kumbexana na n'we um loko hi kha eh. ni ka ni hetsela na ku teka un'wana mingiseri kumbexana na n'we a swi koteki ku mi nga hambanisa vukungundwani bya vanhu na vandla eh. a swi koteki ni ai
vandla budget ri endliwa hi vanhu e ya so loko handle ka vanhu ku hava vandla mm. ya so vandla ra anc swo ri ku vula leswi vutete heyi a a va yimenyana esayitini loko ri ku nyika mara mara ve ri a hi tlheleleni ka pato leri a mi nga vulavula hi rona ku na un'wana a nga hi yingiselela i ri leswi ngo mi swi vula ku mahema ku a ri vangi kahle
vutete um loko ku ve munhu yoloye wa ku tiva um a a a madawu
ni mina ni ku tivi kambe ni byeleni wa fika la n'we mi vulavulaka hi koho wa hundza eh, eh, aka hoveni eh, u va wa ha ya ka hoveni okay i hundza a beka loko immediately loko u hundza beka store ku sungula mm. matsawu ku hava ndlela butpet e-e kambe xivutiso ku a ri zangi ri va kahle na a ndzi a ri zangi ri va kahle okay ni mi twile papa nkombo tret inkomo un'wana mi ngiseri A va- yena a va swi- a nga tisa tlhelo rin'wana na yena a fika ku hayi wo hemba hina hi ta swi hina hi nge swi tiva na hina hina hi twa hi n'wini Eh, eh, kambe n'wina mi nga tshama- mina ni tsundzuka ku ni tshame ni ya ka va xipalani hi pato leri va vulavulaka hi rona ka va justice Eh, ra ha ku ndliwa a ri ri kahle hi nkarhi wolowo a ni tivi ku kambe sweswi a nga vulavula na swona muyingiseri swa yena e hi vonelo ra muyingiseri ra yena muyingiseri loko ku ri ku na loyi a n'wi kaneta ku hi ta twa hi yena a hi ringeteni ku twa un'wana ku i ri yini nhleka 0860002543 nakona ka afrika wa vulavula ka munghana lonene fm makomba ndlela eh, a ni ku ni ta kuma un'wana muyingiseri laha kambe hayi swi tikomba ku ri hava kambe eh, loko ku nga se va na mun'wana muyingiseri yim- yim- yimani hi twa ku oh, ve ri ku na un'wana muyingiseri lo nhleka Ayo butaka. buti wa mina mi njhani Ni pfukela njhani?
e pfukela khensa swinene loko mi yi bela riqingho mi ri yin'we Ni ta chele munye kwala ka patu rera a va vulavula ro papa sweswi kwala ra ku ya le Johannesburg le. ya
Patu lera za nga vula vukahle bya rona na Joburg na mina. Ni va seketela 100%. mm mm Loko mi famba patu lera i ti ah, swa kula ye meya ra siku rin'wana kumbe ye premier mi n'wi teka liyanga fambisa 140 mi n'wi lache movheni mi n'wi tsutsumisa 140 kwala na yi ta tsaka ni dewini nga swo patu leriyana E-e, the way ri nga xiswona i yin'wana mhaka. Mina laha ni lavaka ku ta kona i ku loko ri hela a ku nga tsakisi na, a ri helangi ri fika kwalano ka xiyimo xexo. Ri herile ri vuya eka eka xiyimo xa kahle mara kambe i tiphoto a ra ha zangi ri nga lunghisiwi tiphoto teleto.
E-e, a hi sunguleni laha mi ya n'we mi ta kahle n'we ri herile ri va kahle mi famba koho. Hi famba koho ehe. Okay.
then yi ta toma i tiphotholo a ra ha sangi ri nga va ri lunghisiwe pato rolero e ha sweswo sweswo sweswo ni nge mi kaneti e a ra ha lunghisiwangi tiphotholo loko ri ku impela ra ha lunghisiwangi impela kambe a ni lava ku hi sungula ka ku a ri helelangi ri ve kahle loko ri sungula na se n'wina na n'wina ha pfumelelana ku e, e, ri ve kahle loko ra ha ku hele eku ete ku lunghisiwa mara a nga ha ri pato leri tiyeke e, oh, e
oh, okay hayi no no hayi

ni ta fane ni ya ku ni ta fane ni ya kona namuntlha ni ya vona ku ri njhani sweswiwani patu leriya loko se ni ri vonile patu ndzi vula ku chekelenga misava ni to misava leya e, buntsu leyi a gandzaka misava a va chela kona yi lo ti eku yini kwalaya patu va cheketele misava kwalaya sweswi no a ku na a ku na xiphiqo a leni mina ni ri ni ta ya ni ya vona ni ta kota ku vutisa va ndhawu leyi va tiva ku eh va ri yini hi roho hi mayelana na ku ri na ye tatana tiva na ye tatana xikombana va famba patu ra everyday a ntoku va yi ri vona ho ta va vona le mapatu ya vagiyani va kwenikwini vanhu valavo miri va twa miri va twa njhani va famba kwalaya va tatana tiva na va tatana xikwambana vo kwalaya patu ra rhunda ye le geti na vona va lava va justice kwalaya a ntoku ho ta va report mapatu ya vagiyani va kwenikwini vona va tshama kwalaya va ri report patu rero ku a va fane a va fane va ri report ka mani yetiva ya vulavulaka ma- emapato ya- a fane a ri nyana a vulavula hi rona ku pato ya ra ha tshamisekanga yini yini twa fa a vulavula hi rona e cindani ku tiva hi kumele ni tiva kwalano hi twa ku i ri yini hi ve ri hikokwalaho ka yena a nga repoti ku patu leri a ri kahle a ni ta vulavula na yena loko ni vuya mahungwini ya misava a hi kumeni mahungu ya misava ni khenseli boti wa mina ni la ta n'wi lava tivani bangi butomi inkomu butomini a hi nga vulavuli hi mapatu eyi swi swa kona hi kwala na kwala se ku jikile se hi le patwini kambe tivo loko ni ta kombela muhumelerisi va mi lava hi kota ku twa ku um n'we mi tiva yini hi patu leri ve ri eh, ve ri ri kahle a ri chavangi kahle a ri tiyangi ri tiyini um endzhaku ka mahungu ya misava hello na mixo justice mashims mashims
edzaleni nkowankowa giyani na le gafana
yi na na wena eka 92.6 fm munghana lonene fm makombandlela